Monsieur. Òc pera lenga occitana. A, es un bon debut aquò. Donc anètz manifestar a Carcassona lo, la, a Noc. Segur que serèi. Escotatz, sa, sabi que s'es viç, vicepresident de Conselh Regional de Languedoc-Rossillon, encargat de la cultura occitana. E, sovent, i a un problèma entre l'esquèrra francesa, socialista de còps que i a, ambe la lenga occitana. Es que podètz nos donar un argument per los convéncer?
N'ai pas d'argument. L'argument es que cal dire donc al socialista que la lengua e la cultura es importanta. Es pr'aquò que i vau al combat, donc per luchar e per dire que es pas un problèma de de de se replegat, es un problèma de d'obertura del monde. Es aquò, e que un partit socialista coma un autre, qu'es internacionalista, qu'a dire que la lengua e la cultura es pas un problèma de, es un problèma d'obertura, es aquò. Mai començan a ganhar d'espaci. E dins vòstra intervencion, per alaura aquí, avètz fait intervenir los trobadors, es aigit, me direis?
Non, es pas aigit, es verdadièr, es verdadièr, Ministre, e jo pensi que l'istòria se. Se buclo, fin finalo, donc eu e o o aquí e en aqueste temps donc que qu'èra ben un problèma sus las balous, cal reinvestir las balous e los trobadors an portat las balous sus lo problèma de la fenna per exemple, sul problèma de la societat, donc e aquò es o a al dozièma siecle, es per aquò qu'es important de badir ebèi e e les socialistes devon reinvestir las balous, es aquò le combat deu moment. Mossu Rousset es president de l'Associacion des Régions de France. L'Aquitània es estat l'estat, enfin quasi l'estat, d'Euròpa ont i a agut bilingüisme entre lo latin, lenga oficiala, e l'occitan. Es que pòt èstre un exemple dins l'estat francés? Començo a far de trabalh, çò que sabi donque es qu'en Aquitània començon a trabalhar donque sus la question de la lenga e donque aquò va avançar coma avèm fait nosautris en Languedoc, E fin finala, coma va dire totoro donc Jampaire, Jampèra, donc avèm fach un trabalh de convicciu, ac es comprés arro e en continuant a avançar e en aqueth an Rosé va far a. Aquí avètz participat a un debat sus las eleccions europeenques s'es tresen de la lista de Kader Arif. Es que un debat entre ciutadans dins un país pichon, per que Lauro Minervés es un petit vilatge de la circonscripcion de Sud-Oest, es que es un debat important per vosautres, per la ciutadanitat europenca? Aicí es important per la democracia, cal dire ausi que totes comprenhon ce que se passa, donc e per aquesta eleccion donc la dreta va díser an pas volgut que i agèsse de debat donc per pas que le monde comprenhon ce que se passava, donc aqueste tipe de debat es important e ieu Sò fièrt que País Nòstre age fait aquesta iniciativa.
Avèm tanben nosautres en tant qu'Occitans un problèma, es la visibilitat e que la populacion entende la lenga e avèm besonh de mediar en lenga occitana. De quina manièra? E benlèu se i a de proposicions es que lo Conselh Regional es partedari d'una creacion ex nihilo, perque es aquò que cal, d'un mediar que parle la lenga e que pense la lenga e que pense lo país. Jo pensi que jo avèm començar per ajudar per ajudo a la ràdio, donque associativo, tot le monde ne profito, jo pensi que cal anar mai lenc, cal dire que las ràdio occitano an un estatut un pauc particulier, donque e cal ajudar mai. Aves botat fòrça emma lo costat oposicion dreita e esquèrra. Ça que la empachèt pas lo Partit Socialista de s'aligar ambe lo Partit Popular al nivèl dau País Basc, al nivèl d'Euskadi, per tirar los dichs nacionalistes bascs del poder, juntament entè, ontès aquí la diferéncia entre dreita e esquèrra.
E coneissi pas plan de problèma ue me pensi que cal cosi dire donque pensi qu'es un problèma de país basc donque que mai complicat que que non autre donque pesque a i son estat la fa 15 jours donque aquí una cultura fòrta me avèn una mena volontat d'autonomia donque que aquò es un problèma qu'a ieu pensi pas que que caliesse que cal parlar d'autonomia mai cal pas de d'ouvertura D'independéncia e d'autonomia e qualques còps es ausit çò que se ditz en país basc e parlo tant mai d'autonomia que d'independéncia e jo pensi qu'aquò es pas la question uèi. Es aquela autonomia vòl dire se prendre en carga e la ciutadanitat en Occitània es tanben que la populacion se prengue en carga. Òme, atencion, aquí es important quand parlam d'autonomia, parce que podèm pas jogar sus las mots. Donco, i a le problèma de la dobertura a la mondializacion, qu'es una veritabla question. Ieu pensi que avèm una responsabilitat importanta d'afirmar e d'èsser fièrs d'una cultura, mès amé amé aquela vision de se dobertura, afirmar una cultura es pas la volontat de se replegar sus nosautres. Voilà, aquò es çò que pensi. D'acòrd, mès los occitans vòtan Front Nacional perque son francés. Los occitans que son conscients d'èsser occitans vòtan pas Front Nacional.
I n'ia de totis, ieu voti pas Front Nacional, ieu pensi qu'aquò es un olutge qu'es de passada, donc es pas com ieu que neissi des Occitans, a bon nombre que didon nos cal nos cal nos replegar, aquò partage pas aqueles balors. Mès lo replegament es tanben dins la semantica, quand on parle de langue regionale per l'occitan, region, re, pouvoir, regio, espaci de poder, es un replegament, l'occitan es pas bric d'aquò. Non, sempre en acòrdi, sempre en acòrdi. Es una lenga d'ubertura, es una lenga de pont entre las lengas latinas, donc es un element de la constitucion de l'Euròpa, es aquel debat qu'avèm parlat. Sempre en acòrdi, mai aquò me cal dire, me cal compréner, totis la comprenon pas atal. E donc una politica pels Miègi-Pirenèus, per Aquitània, per Lemosi, per Auvèrnha, e tanben per Provença, e tanben per Lengadòc, per l'occitan, es aquesta politica que volètz menar amb lo Partit Socialista? Tot a fait, es aquò, aquò, a ieu, en tot cas, aquò m'interèssa, ei segur.